Teatr bu artistler tarapyndan hakyky ýa-da hyýaly wakalaryň belli bir ýerde, köplenç sahnada, tomaşaçylar üçin gurnalýan ajaýyp sungatdyr. Teatr sungatynyň taryhy köki milatdan öňki bäş ýüz otuz dördünji ýylda gadymy Gresiýada döräpdir. Iň gadymy sungatlaryň biri bolan teatr sungaty köpçüligiň ajaýyp güýmenjesi, baýramçylyk sahnalary hökmünde peýda bolupdyr. Ilkinji teatr çykyşlary beýik dini baýramçylyklaryna bagyşlanyp sahnalaşdyrylypdyr. Milatdan öňki bäşinji asyrda Gresiýanyň paýtagty Afinada teatr çykyşlary dini baýramçylyklaryň aýrylmaz bölegi bolupdyr. Afina teatrynyň az sanly tomaşaçylar üçin höwesjeň çykyş hökmünde başlandygyny aýdyp bileris. Ilkibaşlarda, teatrlarda diňe tragediýa oýunlary sahnalaşdyrylypdyr. Komediýa žanrly sahnalar soň-soňlar ýüze çykyp başlapdyr. Şeýlelikde, diňe iki sany, ýagny, tragediýa we komediýa žanrly oýunlar oýnalypdyr. Şol döwürlerde, adatça, sahna oýunlary diňe bir gezek, ýagny gaýtalanmazdan görkezilipdir. Şeýle hem, ilkinji dramaturglar diňe bir sahna oýunyny ýazman, eýsem sahnada hem oýnapdyrlar. Elbetde, olar gaty zehinli adamlar bolupdyr. Gadymy Gresiýanyň teatrlarynyň üçegi bolmandyr. Şeýle hem gadymy teatrlar ägirt uly bolup, olara takmynan on ýedi müňden kyrk dört müňe çenli adam sygypdyr. Hökümet garyp raýatlara hem teatra baryp, tomaşa etmekleri üçin mümkinçilik döredipdir. Garyplara hökümet tarapyndan teatra bir gezek baryp, tomaşa etmekleri üçin pul berlipdir. Soň-soňlar üç gezek barmak mümkinçiligini hem beripdirler. Gyzykly hakykatlaryň biri hem teatr sungaty milatdan öňki ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda Gadymy Rim imperiýasyna gelipdir. Rimliler realizmiň muşdaklary bolandyklary sebäpli olar üçin sahnada görkezilýän oýunlar ýüz göterim ynandyryjy bolmaly bolupdyr. Şeýlelikde artistler ýerine ýetirýän keşpleriniň ynandyryjy bolmagy üçin ölmegi hem kabul etmeli bolupdyrlar. Gadymy teatrlaryň häzirkilerden iň uly aýratynlyklary, artistler sahnadaky keşplerini öz ýüz mimikalarynyň kömegi bilen ýerine ýetirmändirler. Olar dürli-dürli üýtgeşik maskalary dakypdyrlar. Aktýorlaryň hereketlerine we geýimlerine has köp üns beripdirler. Aýallaryň keşplerini hem erkek adamlar ýerine ýetiripdirler. Şeýle hem erbet we gowy gahryman diýen bölünme bolmandyr. Şol wagtky gurnalýan çykyşlaryň gürkünç bolmagy esasy zat bolman, Olar tomaşaça sapyk berjek oýunlar bolmaly bolupdyr. Esasan hem rowaýatlar sahnalashdyrylypdyr. Jemgyýetiň arasynda artistleriň orny ýokarlanypdyr we olar salgytdan boşadylypdyr. Fonogramma. Gadymy Rim dramaturgy Liwi Andronok fonogrammanyň atasy hökmünde tanalypdyr. Haçanda ol käbir sebäplere görä sesini ýitireninde, özüniň ýerine gürlär ýaly oglan tapypdyr we sahna çykypdyr. Şeýlelikde fonogramma emele gelipdir. Teatr dünýäsindäki gurjaklar. Gurjak teatrynyň taryhy Müsüre degişli bolup, ilkinji gurjak bolan Osiris hudaýyny müsürliler däp-dessurly çykyşlarynda ulanypdyrlar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bolsa ilkinji gurjak teatry Çörek we gurjak atly çykyşy bilen bir müň dokuz ýüz altmyş ikinji ýylda işläp başlaýar. Bu çykyş ullakan gurjaklaryň hereket etmegi we girelgede tagamly çöregiň hödür edilmegi bilen tapawutlanypdyr. Iki müň bäşinji ýylda Türkmenistan döwletimiziň Aşgabat şäherinde hem Türkmen döwlet gurjak teatry açyldy. Bu gurjak teatrynyň zallarynda iki ýüz we üç ýüz adamlyk orunlar bar. Şeýle hem onda kyrka ýakyn gurjakly oýunlar sahnalanmakdadyr. Russiýada hem teatr uly sungata öwrülipdir. Bir müň ýedi ýüz ikinji ýylda köpçülige niýetlenen teatr gurlupdyr. Onuň binasyna Komediýa ybadathanasy diýlipdir. Bir müň ýedi ýüz elli altynjy ýylyň otuzynjy awgustynda Russiýada teatry sungat hökmünde başlatmaga rugsat berlipdir we Imperatorskiý teatry açylypdyr. Şol sene Sankt-Peterburgda Aleksandrowskiý teatrynyň hem gurlan güni. Bu waka Ýelizaweta Petrownanyň döwründe bolup geçipdir. Şol ýyldan bäri sahnada çykyş edýän keşpleri diňe bir erkekler däl, eýsem, aýallar hem ýerine ýetirip başlapdyrlar. Ýekaterina ii teatra uly ähmiýet beripdir we bu pudagy ösdürmek üçin köp pul sarp edipdir. Bir müň sekiz ýüzünji ýyllarda Russiýanyň teatrlaryna hemme tomaşaçylar oturman, iň soňky hatarlary aýak üstünde duran tomaşaçylar eýeläpdir. Elbetde, indi teatr, öňküler ýaly erkekleriň ýoluň ugrunda aýdym aýtmaklary bilen çäklenmän, jemgyýet üçin dynç alyş usuly, medeni aň-bilim mekany hökmünde ýokary sungata öwrüldi. Teatryň ösüş prosesi şu güne çenli hem dowam edip gelýär. Häzirki döwürde döwrebap tehnologiýanyň kömegi bilen Teatr sahnalary has hem özüne çekiji bolup başlady. Şeýle hem sahna oýunlaryndaky ýerine ýetirilmeli dürli pursatlary aňsatlaşdyrdy. Öňkülerden tapawutlylykda, häzirki wagtda tomaşaçylaryň ünsüni çekmek üçin teatrlarda yşyklandyryş, ses ulgamlary, tri-de çap ediş ulgamlary we mikrofonlar ýaly köp sanly tehnologiýalardan peýdalanylýar. Öňler sahnada uçýan ýaly edip görkezjek bolanlarynda kran ulanan bolsalar, indi ýörite sahna liftleri bar. Yşyklandyryş ulgamlary bolmansoň çykyşlary gündizlikde, gün batmazyndan ozal gurnapdyrlar. Ýene-de bir belläp geçmeli zadymyz, Gurjak teatryndaky gurjaklary ozallar adamlar dolandyrýan bolsa, häzir mehaniki enjamlar tarapyndan dolandyrylýar.